innchungkhar biaruahnak bantuk ka si ko e kan van ti kan mah kong te kha kan chim kha si ko e mi kan hnur suang hrimhrim hna lo i a ram chung zong ram leng zong se atu do thlen nak nation building kan ti nation building kan aupi chua ma mi chunga khi a ram leng zong sia khrifa bu pakhat le pakhat rian tuan nak ah khi khi i sersiamnak ding caah kal cuahmahmi chungah khi pakhat le pakhat i theihthiam lonak zong a tam ngai. Cucun ram chung zongah sibi le sisi in tutiang kan kal khawh lo tikah hi cu ai fun kan hau ko ti kha biatak tein ah kan i zuam pengmi kha si cio ko. Le i rian kan ṭuan tikah, bia kan chim tikah kan i funnak dingah kan dawnkhantu si sual la maw ti zong kha van ruah pah khi hau tawn i. Si a pakhatnak ah nan van timi kha Chinland cozah nih an vei ko khi ramleng lei na kalei khin an bawmh ko hna lai cu te ti bantuk pawl in a van ti caah khan fianghlang deuh ka van chim lai i caan zeimawzat kan kal cang hnu khan kanmah zong nih kan chim bak hna. Khah Chinland cozah min in ral tuk si. A ruang cu hihi Thantlang kahnak ding kong he pehtlai in hin tilim Operation 4 hi kanmah dirhmun in hin zakhat ah zakhat kan i redi rih lo kan ti ko buin Thantlang kahnak hi thawk a si. nan thantang lak kan duh caah kan Nation Warmly World kham si i Chinland Zazak man ka a si. Cucaah cun khi budget zong kawl chom kun le zen zong stock mi nei lo kan ka ca nan kan bom hau ti kha cu kan ti peng hna. Lakha ti ah khan an kan bom mi hi Kawlram in tingza le tingkul voi khat din ei ca an kan ti. Cucun aa India phaisa in aa tingsawm li an kan bawmh. Cukhawh cun ngandamnak caah tiah Chian Mayu an ci ṭhan in India ting hi an kan bawmh. Macucu an kan bawmhnak fianghlang in mu atu khan an van i laklawh ca lai ca an kha ti le impression fo a dih mi chungah khan Chinlen cozah min in aa thazaang an chuahnak se phaisa leikap in ti kha a van fiang dek maw? Tukha ai nan van chimmi chungah khan mu. Siseh, cucun uh, leiba kan neihmi hi zeitindah si anmah nih man cham awk si kanmah nih ti kha na van ti i leiba kan neihmi kan van phanh ko lai kuan zin ca a si leiba kan neihmi hi mu kuan zin ca tu leiba kan neihmi hi kuan zin cawknak bak si kuan zin ca kan neihmi si le uh, chinlen cozan an cham awk cu maw ti kha si i Chinland cozah hi uh, 2024 an kalnak ah khan uh, an ci ṭhahnak zong cu zeimaw cu kal i phaisa zong cu an duh ning hmanh in kan nei lo ti khan si ve. Le 2025 mana yin hit an tuahnak ah hin atu uh, vai leiba thamnak an sui se ka mu vai kan ma hi ka vai an sui se ka mu lo le vai kan ma in tek ria da kan che ko lai da ti kan karwa le an cham ok sumo ti zong cu Ah, fiang te sim ko si ahcun i ah local local i eh tuan chuah ding tete rian zong um cucun cozah lei i rian eh, tuan chuah ding tete rian tete zong ka um i ah kan mah kan ṭhawn kha biapi ah pakhatnak kan nih cun local nih cun kan i ruah hau ko kan ṭhawn khawh lo ahcun cozah zong cu a va ṭhawng kho fam la lo cu te eh, kan mah kha khi kanmah le kanmah kha khi zei kan ti la kan dir hmun in thazang kan chuah khawh ning tluk in khan batak deuh tin i zuam i kate kan i mi mi tam mi dang i bochan hi cu vai lungfahnak so mah le mah i bochan ah hin thil hi vai rian hi a kal deuh ton le i kanmah tein te ka zong cu herh si le cham kan hauh ko la cu zong cu kan mipi nih leiba kan neih mi zong cu kan theih piak ko lo ti kha hika zawn ah i kan hostel in an van chim mi chung khan an van langhter duh mi ka si le uh, cucun kan van leh khawh tawk si se lo ti uh, atu i thantlang tile operation 4 i nan vai nan mark tikah han nan feeling tuk mo nan lungfak tuk mo ti kha vai asi e kan mah nih cun pe zu ko si ti cu kan duh bak i a tiling portion 4 in thantlang khati an van kan sa tikah Jericho Sichong in ha kha thantlang kal laka khan kan i ṭhial i November thla ni kul ni thum in December ni thiruk tiang kha kan van kal kha tikah zeimaw zat kan van lak i khati khan kha zongah khan i thantlang cu drong bom kan tlak peng ko ma kan drong team long in mu vai stop kan du bak lo i pe zul ko se ti ka chu kan ti bak le Camp Victoria zong upa te he ton nak kan nei kha kan pe zul hau zeitin thlan kan ruah pi lai kanmah zong kan i laklawh pehzulh ding in maw si dep thantlang kan cawl cang lai kan i din la da cucu rei kan dir hmun a fian hau kanmah nih cun pakhatnak ah pehzulh bak kan duh hi ti kha kan timi hna ka se lakha kha akal laka khi ka vei hmun dang dang se operation boruak rong heaven tung tet tikah khan thantlang he cu stop tinak nakin atu sining khan si khawh chungin vai nanmah zong nih siseh control in khan siseh kahdohnak sadai hlei lo zite kan i zuam ko lai i hmun dang deuh tu hi priority van chiah deuh hau caah hin caan rem sining zoh ṭhan hau ko ti kha bia kan ngan lehnak a si. Lakan mah dir hmun in cun peh zulh i lak bai bai kam te kan duh mi si. Le cucaah cun atu sitep than tlang sersiamnak kan ti mi zong hi kan mipi nih nan kan fian piak ding kan duh mi cu Thantlang ko sungah kahdohnak a um ṭung lo. Zeiahdah fan nan kawl? Zeiahdah kuan cucut cu nan hauh? Zeidah meithal cawk nan hauh? Zeidah ralkap training tuah nan hauh ti nan kan ti khawh men. Cucu kan chim na cha in nan mit nih a hmuh khawh lomi phen ah khin hi caah hin tam tuk timh timhlamhnak kan nei ti tu kha vai kan hngalhpiak ko law caan zeimawzat chung maw i zei kan ti lai hi thantlang ka khawhnak ṭhan ding lak khawhnak ṭhan ding the second earthquake ti kha mu the second earthquake ca hin zeitluk in dah i vai preparation kan ngeih a herh cu pinah plan A in a si kholo ah plan B zeidah a si lai plan B si kholo plan C zeidah a si lai mah tiang khin ruah khi kan hau cucaah cun hi meithal puah thawng nan theih lo zongah a vai nan thinlung in ralan tu lo e kan thawh la lo e ti kha kan lungput a um bak la se cucu kan thazang darnak sa sual lai cucu van kan theih piak chih lo ti kha hika zon a very pan van bet ka duh mi se se kai lom